Ġie li smajtu bil-frażi writer's block? Din tiġri meta kittieb donnu jeħel, ma jkunx jista' jipproduċi xogħol ġdid u l-muża jew l-ispirazzjoni titilqu Naturalment, dan jaf inissel frustrazzjoni, ansjetà, jew qtigħ il-qalb, għaliex ma jkunx jista' jesprimi ruħu artistikament. Mhix xi ħaġa rari. Wieħed mill-aħjar poeti fil-letteratura Maltija, Rużar Briffa, għadda minnha wkoll. Din l-esperjenza jirrakkontha fil-poeżija awtobijografika Mill-Ġdid Poeta. Ejjew naqrawha flimkien. Mill-ġdid poeta ta' Rużar Briffa. Il-ferħa ta' bla tarf li jien poeta darba ħassejt, u bkejt bil-qalb mimlija x'ħillona ħolm tal-ħajja għannejt. Għannejt l-imħabba u r-regħxa tagħha, is-serħ, il-ferħ ta' min jitgħannaq magħha. Għannejt il-wesgħa fejn ix-xemx raħlija is-satar tbus u tħaddan bl-akbar dija. Għannejt il-wied sewdieni, fejn bogħod mill-ħlejjaq, bogħod mid-dwejjaq, xtaqt ngħix waħdieni. Għannejt fuq kollox l-għanja tal-mewġa kiebja fis-sariet sajfija, il-leħa bajdanija ta' l-iljiel imsaħħra mill-bewsiet qamrija. Għannejt bil-qalb żagħżugħa. Għannejt mimli bil-ħrara. Stmellejt il-frugħa ta' triqat dellija, il-kruha ta' djar kennija. U bħal għasfur imġennen għas-sbuħija, għal għonq it-triq erħejtha għalenija. Għal żmien nixifli l-għana ġewwa qalbi, il-ħalf qeridli talbi, u f'telfa ta' dlam kbir id-dawl lerajt u sfajt tal-waħx lsir. Imma llum erġajt għal għonq it-triq tal-għana. Reġa' madwar idawl il-poeżija, inissel dija! U smajt is-sejħa sbejħa ta' min ġo qalbu jaf li hu poeta. Bħalma smajtu, il-poeżija mhix kollha fuq meta tilef l-ispirazzjoni. Briffa jibda billi juri kemm hi importanti l-poeżija għalih. u fl-aħħar strofa jippreżenta bħala sejħa speċjali. Ir-Romantiċi kellhom idea għolja ħafna tal-identità tal-poeta. Kienu jħossu li l-poeżija tagħżilhom mill-bqija u tagħtihom ideal għal xiex jgħixu. Flok juża l-verb ktibt, Briffa jinqeda bil-kelma għannejt. B'mod wiesa', il-poeżija u l-għana jfissru l-istess u jistgħu jitqiesu sinonimi. Imma l-verb għan-ngħid għar-Romantiċi jintrabat l-aktar mal-poeżija lirika, bħalma hi din, jiġifieri dik it-tip ta' poeżija li tesprimi l-aktar sentimenti intimi tal-poeta. U sa mill-ewwel żewġ versi, Briffa jenfasizza l-ferħ li ġieblu l-poeżija u l-passjoni li kellu għaliha. Tajjeb tkunu tafu li Briffa kien jikteb il-poeżiji eżattament x'ħin kiennet tiġih il-muża, tant li ġieli kiteb anke fuq boroż tal-pastizzi u pakketti vojta ta' sigaretti. Briffa jsemmi l-verb għannejt sitt darbiet, u hawn jgħid il-poeżija tiegħu fiex tikkonsisti. Il-poeżija tiegħu, f'sens wiesa', dik li bl-Ingliż tiġi poetry, tesprimi l-passjoni lejn il-ħajja, l-imħabba b'dak kollu li ġġib magħha, u anke l-ġmiel tan-natura. Fid-deskrizzjonijiet tat-tieni strofa titfaċċa t-tema tal-ħarba, jew dak li nsejħulu escapismu. Brifa jixtieq jgħix waħdieni, 'il bogħod minn dak li kien jistmerr, It-Triq għad-Dellija, fejn issaltan il-frugħa, jiġifieri s-superfiċjalità u l-vojt, u id-djar kennija, jiġifieri l-ambjent tal-bnedmin. Hija attitudni tipikament romantika li tagħżel in-natura minflok il-belt għax hija iktar awtentika. Bl-użu ta' similitudni ixebbah lilu nnifsu ma' għasfur imġennen għas-sbuħija, li hija l-iktar ħaġa li fittex f'ħajtu. Fuq nota bijografika, Briffa kien speċjalista tal-ġilda, jew dermatologu, u l-esperjenza ta' mard infettiv, bħal-lebbra, kienet iġġibu wiċċ imb'wiċċ ma' tbatija. Bil-kitba seta' jiġri wara s-sabiħ. U l-poeżija kienet issabbar ftit 'il qalbu, kif jgħid f'poeżija oħra tiegħu. Mingħajrha, ħajtu kienet insapportabbli. Briffa, fit-tielet strofa jgħid li għal żmien nixifli l-għana ġewwa qalbi, jiġifieri li l-ispirazzjoni telqitlu. Fil-lessiku li juża tispikka d-disperazzjoni. Ħalf, jiġifieri da, telfa, dlam kbir, waħx, ursir. Bil-metafora tad-dlam, imsaħħa bil-vers Id-dawl le rajt, huwa jesprimi l-qtigħ il-qalb li kellu f'dan iż-żmien partikolari. L-aħħar strofa tibda bil-konġunzjoni ma, jew imma, li turi l-ġejja bi dlam. Din id-darba, il-lessiku jeqleb għal wieħed pożittiv. Ħajtu bil-poeżija reġgħet mimlija dawl u dija, f'kuntrast sħiħ mal-istrofa ta' qabel. Biex juri l-għoża li għandu għall-kitba tal-poeżija, jagħmel użu mill-aġġettiv fid-diminuttiv sbejħa. Wara żmien ta' nixfa fl-ispirazzjoni, jerġa' lura għal għonq it-triq tal-għana, u ħajtu terġa' tikseb is-sens. Il-verb erġajt jaqbel mal-frażi mill-ġdid li nsibu fit-titlu. Reġgħem mill-passjoni u l-ferħ għax reġa' beda jikteb. Is-sejħa ta' min ġo qalbu jaf li hu poeta għal briffa kienet kollox. F'poeżija oħra jgħid li ma kienx ikollu raġuni jgħix mingħajr poeżija, għax jisfa bniedem hekk bħal mhu kulħadd. Din il-poeżija hija miktuba b'metru mħallat, jiġifieri b'versi regolari ta' tulijiet differenti u b'rima ħielsa li ma ssegwix skemi fissi. It-tema prinċipali hija r-rwol tal-kittieb u l-identità tiegħu.